Merħba għal darb'oħra, grazzi tal-li rġajtu għaddin is-segwuna, illum fuq domanda oħra. Ħan itkellmu dwar it-tini gwerra dinija, il-nazzisti u l-annenerbe. Mela, pratikament, it-tini gwerra dinija ġeja minn ħafna qabel, kienet ġeja mill-ewel gwerra dinija, għal xiex. Għax wara li Ġermania tilfet fl-Ewwel Gwerra Dinjija kellha tħallas l-ispejjeż tal-Ewwel Gwerra Dinjija. U x'ġara? Il-Ġermanja waqgħet f'riċessjoni, n-nies qatt ma kienu kuntenti u sigretament bdew jingħaqdu ċertu social clubs u daw is-social clubs bdew jarmaw ruħhom. U ġara li fin-1933 Hitler tara fil-poter. U kif tara fil-poter, kellu grupp ta' ħbieb u wieħed minnhom kien Heinrich Himmler li tafgħu head of the SS. Issa Himmler u Hitler kellhom l-istess jisom ideoloġija x'kienet li jerġgħu jġibu r-razza Arjana fil-preżent. X'vol dir, din razza kienet superjuri li kienu jaħsbu li kienet bniet it-tempji kollha ta' madwar id-dinja u affarijiet oħra, teknoloġija, ċertu affarijiet li daw spiċċaw bħala leġġendi u alla tfoloz li kienu jaduraw dak iż-żmien. Issa, mela, Himmler kien għamel sezzjoni li kien isejħula Annenerbe. Annenerbe kienet Sezzjoni li kienet titratta l-arkeoloġija jippruvaw jagħmlu jiddeċifraw ancient text u affarijiet oħra. Himmler kien qabad jiġbor daw l-artifacts u ħafna minnhom kienu jintbatu f'spedizzjonijiet f'postijiet differenti. Imma Ġara li kellhom xi ħaġa kienet viċin tagħhom, ma kellhomx għalfejn joqogħdu jiġru 'l hemm u 'l hawn. Dik kienet l-ispjera ta' Lunginu. L-ispjera ta' Lunginu, għal min ma jafx, kienet dik l-ispjera li nifdet lil Kristu fuq is-salib. Fejn jgħidu li Lunginu għama, u wara ftit ġie jara u sar Kristjan mal-ewwel. U din l-Spear of Destiny jgħidu li għandha poteri kbar bħal eżempju tirbaħ il-battalji u immortalità ukoll. Il-leġenda tgħid li Karlo Manju li kien l-ewwel imperatur ta' Ruma kellu din l-ispiera u rebaħ 46 battalja u qatt ma telef daw. U Fl-aħħar battalja kien talaqgħet il-lanza u miet. Issa, l-istess irrepetiet l-istorja fejn jumejn qabel ma ma miet Hitler, l-Amerikani kienu daħlu u ħadu din l-ispjera. Din l-ispjera intilfet maż-żmien, kien hemm rikostruzzjonijiet tagħha u madwar id-dinja jeżistu tlieta li jgħidu li huma li hija l-propja spjera ma naħseb l-ebda waħda mija awtentika. Issa, din l-idea ġiet meta Hitler kirra l-ispjera U ħa ra l-futur u ħass li ħa jkun ta' poter u ried iżomma u żamma sigrieta fin-1935 mexxiha ġo Katidral Saint Catherine biex tkun safeguarded. Himmler qabbad lil Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg għal min ma jafx kien omosesswali u fl-ideoloġija tan-Nazisti dik ma kinitx tapplika imma peress li Alfred Rosenberg kien arkeologu tajjeb, Himmler kien għalaq għajn waħda u ħallih jaħdem fuq dax-xogħol. Kien intbat f'ħafna diversi spedizzjonijiet fosthom eh, it-Tibet fej storja tad-daħ u vera tad-daħ eh, kienu daħlu ġo monasteru Serqu dak li kienu jgħidu li kien Yeti u fin-1938 ġrat din l-istorja u dal-Yeti ħaduh biex jistudjawh fejn skoprew li kien polar bear ibbalzmat ħażin bi snien ta' kelb. U dan ingħata lil Mussolini mbagħad bħala rigal. Tad-data vera. E, spedizzjoni oħra fejn e, dan l-erbe provaw jisirqu po tajeti u skalp fejn illum il-ġurnata nafu li dil-po hija ta' xadina u l-iskalp huwa sorm ta' naġa ħabba l-forma ta' kifijat. E, u Intbatu f'ħafna postijiet ukoll għan erbe, darba tkellimt ma' bniedem li kien jaħseb, jaħseb li xi darba qabel il-gwerra Qabel ma faqqat il-gwerra sew, kien hawn xi ħadd minn Talan Enerbe jew Malta jinvestiga, imma m'għandna l-ebda prova fuq hekk. Allura jekk hemm xi ħadd hemm barra li jista' jgħinni u nkunu nistgħu ninvestigaw iktar, welcome. Ehm, pratikament Talan Enerbe nfirxet ma' kullum kien. U kellna l-istorja ta' Eldorado, il-piramidi, u ħafna affarijiet oħra fejn kien hemm dak il-film famuż ta' Indiana Jones. Ra Raiders of the Lost Ark fejn eh, minn hemmhekk propjament bdiet dinna għamra għal dil-bicċa ta' xogħol fejn għarrajt sudo science imma daw kienu qed imorru lura biex jaraw daw il-leġendi kollha għalfejn Hemm daqq bħal leġġenda ta' Thor. Il-martell ta' Thor, il-martell ta' Thor jew is-sajjetta li kellu Thor. Thor kellu milli jidher dal-martell twaddbu u jerġa' jiġi lura u kellu poteri kbar. Issa jista' jkun li dal-martell jissinnifika poter. Jiġifieri min ikollu dal-martell ikun bħal Prim Ministru jew President, ha, ta' dak iż-żmien. Hemm Dal-martell qatt ma nstab, stabu texts antiki, depictions u affarijiet oħra u statwi u xi figurini żgħar. U ovvjament il-leġġenda ta' Odin, Thor u Loki. Eh, imma parti minn hekk daw l-għana erba' mbagħad kienu marru s-South America fit-tempji, fitxu kienu għadin ifittxu s-Sandisk Għax is-Sandis kienu jgħidu li huwa gateway għal xi ħaġa, kienu marru fil-piramidi wkoll ifittxu u f'ħafna postijiet oħra nsterqu ħafna affarijiet, għamlu ħafna ħsara fuq, eh, per eżempju, kienu jihdu plasters biex jipruvaw jaraw jekk kien xem xi secret text madwar id-dinja kollha mbagħad ikun jistgħu jqablu l-kliem li qatt ma rnexxielhom. Waħda minnhom fi Sweden li għamlu ħsara kbira irreparabbli għax ma kienux professjonali fix-xogħol tagħhom u wassal biex id-deterjera il-ġebla iktar. U l-lum il-ġurnata nistaw naraw iħsara. Fost daw l-artifacts, insibu storja fej Heinrich Himmler kienem Dal artefekt xi ċarruta jsib biċċa ċarruta bildana u hemm xiena insomma fuq di ċarruta u di ċarruta kienet jgħidu li għandha xi poteri. U kien ġiġa lesta post fil-kastell tiegħu Himmler biex danaw jeżibija. Imma diqat ma nexxilu tkun fidu, kienet edha fidej nazisti ma Meta kien hemm dak iż-żmien kienu għamlu din il-machine li tiddiċifra eh, secret codes tal-Ġermaniżi, kienu qabdu dal-messaġġ u kienu daħlu qabel il-Ġermaniżi biex joħduha dil-biċċa xogħol. Storja oħra rigward Himmler fejn u kien jaħseb li hu dixxendenti mill-ewwel re tal-Ġermanja eh, li kien jismu Henry de Fowler, fejda Henry de Fowler mill-lider kien irċiva messaġġ man xi ħadd fejn qallu inti tkun ir-re tal-Ġermanja, ma nafx kif, ma insomma, out of nowhere. U ġara li fin-1936 kienet ħatkun delu l-1000 sena mill-mewt ta' tar-re Henry. U Himrel peress li kien jaħseb li hu dixxendenti ta' da Henry, eh, kienet kien raħħa bħal ta' opportunità u propaganda biex jagħti iktar moral lil Ġermaniżi u jagħti iktar eh, din l-ideoloġija tal-Aryans. Ehm, Fejn da kien hemm ċerimonja u fetħu l-qabar fejn il-mara ta' darre kienet għamlet qabar relikwa. U kif fetħu l-qabar ma sabux il-ġisem, sabu qabar vojt. U da F'daqqa waħda nqala' konfużjoni u Himmler qabbad is-suldati biex jiftħu l-oqbra kollha, insomma biex isibu dal-ġisem mitluf. Fejn opportunatament, jew ħa, mirakolożament, instab dal-ġisem u kienet inħolqot ċerimonja bl-orgni u affarijiet oħra u daqslikieku Marru ħa, Mekka, daw, għalihom il-Ġermaniżi kienet. Mela, dil-gwerra, dil-gwerra, x'kienet dil-gwerra? Dil-gwerra kienet ġennata kbira fejn ħafna atroċitajiet saru, qatlu ħafna nies. L-Ingliżi wkoll qatlu n-nies tax, pereżempju l-Indja qatlu 300,000 ruħ għax ħadu r-ross kollu li kien hemm biex jagħtu eh, li kelli s-soldati. Voldiri sar ħafna ħsara fid-dinja din il-gwerra. Kienet ġennata kbira, waħda kienet il-flus u l-oħra kienet x'naqbad issejħilha ħa. Stupidaġni kbira fejn daw l-affarijiet huma kollha leġġendi u ma kien hemm xejn sostanzjali. Imma biex tara fej ħsieb jista' jwassal għal dan kollu huwa vera stramp għalija u taddaħ fl-istess ħin għax kif jista' jkun sitwazzjoni bħal di marret daqshekk out of hand. Ma jistax ikun jinnaf irid ikun hemm grupp li vera kienu mġienen. Yeah. Illum il-ġurnata nafu li ħafna minn dal-affarijiet li nġabru nsterqu qed hemm ħafna minnhom li hu mitluf u misruq u forsi xi darba jinġabar da kollu li nsteraq. Mela, eh, apparti l-għalen erbe, eh, dawn nazisti kienu jemlu b'ħafna affarijiet. U Nafu li fin-1914, meta kien hemm l-Ewwel Gwerra Dinija, iż-żewġ naħat tal jiġifieri Ġermaniżi u l-Ingliżi kienu jaraw dwal li kienu jaħsbu li kien tan-naħa l-oħra. Fejn da dwal kienu jaħsbu li huma hot air balloons bid-dawl, imma hot air balloon ma jitlaqx hekk, bum. Kienet xi ħaġa stramba, ma kien hemm dal-ewwel rapporti. Ġara fil-1933, eżatt kif tala fil-poter Hitler, ehm, lajtaj li waqaju fuq f'maġenta. Dan ġabar Mussolini għala il-lok kollha tal-post u l-ġurnalisti kienu imħeġġa biex ma jitkellmux modi mhux daqshekk sbieħ. Ehm, u dal-oġġett ħaduh il-Vatikan. fejn jinżamm fil-Vatikan u bagħtu lill-Ġermaniżi u l-Ġermaniżi saqsew jekk hux tagħhom dal-oġġett. U qalulhom le, imma kieku jkun tal-ostja kieku nistudjaw flimkien u hekk għamlu mill-lider. Hemm xi karti jew xi affarijiet oħra li jidru li tal-epoka bħal-linka u l-karti jidru eżatt li tal-epoka, imma nieqsin minn ċertu timbri u affarijiet dettalli żgħar oħra. Imma ma ninsewx li pereżempju x'aktarx kien hemm komunikat biex jaraw jekk qatt ġara da l-istess accident x'imkien ieħor madwar id-dinja. Imma daw il-komunikati jkunu qasmin ġo parts fejn eh, ikun diffiċli bit tiddeċifraħ biċċa waħda. Mela, l-Amerikani fil-Kungress dal-aħħar qed joħorġu jitkellmu l-whistleblowers u David Grush semma din l-istorja fejn eh, xaktara xakt anki Conor Corso wkoll kien imdaħħal f'dil biċċa xogħol peress li kien qiegħed fil-Foreign Division. Pratikament l-istorja edha hemm ma nafux jekk xi vera jew le, imma hemmhekk qiegħda l-istorja. Grazzi tal-li segwejtuni sawek, nispera li oġbitkom. U l-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu fuq xi ħaġa oħra li żgur ħadd interessakom. Narakom.